Rakhine ah Dora a kalmi mino pahnih hna cu sac ralkap nih an tlaih hna i an kalpi hna. An thawngpang theih a si ti lo. Rakhine ram Cheophyu khuapi peng Mushing khua mino pahnih cu an liamcia June ni kul le nilini ah khan dawr an kal lio ah sac ralkap nih an tlaih hna i an kalpi hna hnu an thawngpang theih a si ti lo caah chungkhar lei an lungre a thei tiah theih a si. Biahal kan in duh hna tiah an ti hna i an kalpi hna. Atu tiang an sining theih a si ti lo. Pehtlaih awk zong an ṭhat ti lo caah chungkhar lei an lungre a thei tuk tiah khuami pakhat nih a chim. Rakhine ramkulh peng cheukhat ah AA nih sac ralkap pawl an tlaih lengmang hna caah sac ralkap nih lam le sul vialte an phih dih i khualtlawng chukcho an chek dih hna caah khualtlawn zong a har ngaingai tiah theih a si. Palaw peng ah sac ralkap nih checkgate an tuahnak cu kah an tong i minung paruk an thi timi a si lai. Tuningtari ramṭhen Mei pengkawm Palaw peng Nantawng khua ah a ummi sac ralkap checkgate cu nizan June ni kul le ni sarih zing suimilam paruk hrawng ah an kah hna i sac ralkap minung paruk an thih kong cu mipi vengtu ralkap sin in theih a si. Palaw peng um Nantawng khua Chekkeih ah hmun ang khuar pinah lam a rak zawhmi mipi hna cu cheknak an tuah lengmang hna caah kan kah hna tiah Palaw mipi vengtu ralkap PRDF phu in nawlngeitu pakhat nih a chim. Palaw mipi vengtu ralkap PRDF phu nawlngeitu pakhat nih Anmah pawl hi Nanṭawng sianginn ah an um. Sianginn pawngah kei an chiah i checkhlatnak an tuahnak zong a sau ngai cang. Cuka ah aa rak rami paoh cu an kham hna i an tlaihmi hna zong an um. Eidin a simi paoh an kham dih. Facang, chiti ti bantuk pawl zong an kham dih tiah a chim. Kanmah lei kam in cun aa hliammi kan um lo tiah PRDF in nawlngeitu pakhat nih a chim fawn.

Snake Eyes PDF phu nih June ni kul ni sarih ah a thanh. June ni kul ni sarih chunhnu suimilam pakhat hrawngah SAC ralhrang nih chuahmi Edmain Coal beer pha sawmsarih a rak phormi Litex motor pakhat cu Snake Eyes PDF he a cang timi phu Pahkhapha phu hna i fonh nih cheknak an tuah i an hmuh hi a si tiah theih a si. A chuih i bawm bantuk in an rak phur i a rak phurtu motor khaltu pa zong hi hnu ah hi bantuk zuar lo ding le tuah ti lo ding in ralrinnak an pek hnu ah kan thlah ṭhan tiah an cathanh chungah an langhter chih. Shibu khua chungah sac ralhrang sermi Myanmar beer, Jakung beer an zuarnak dawr pawl hna zong zuar ti lo ding in Special Fighting Force nih June ni kul ni ruk ah khan ralrinnak an pek hna tiah theih a si. Min Aung Hlain nih a dirhtermi mipi himnak phu ram pumpi in June thla dang ah dirh dih ding tiah Ministry of Home Affairs nih nawl a pek hna. Tu thla dang ah Myanmar ram pumpi in himnak lakpiaktu phu timhcia tein um ding in nawlpek a si. A um hrimhrim a herhmi phu a si tiah pengkomh khonsil chungtel pakhat nih khittit ah a chim. Min Aung Hlain nih thonhnih kulihnih March ni thum ah tuahmi sac meeting ah YMBA mipi ralkap, palik ralkap hlun Red Cross meithal phu tel in sac a cohlangmi vialte aa telmi mipi himnak phu dirh ding in a chimh hna. Yangkung peng sang kip ah mipi himnak phu cu June ni kul ni thum le June ni kuli ninga kar ah dirh dih ding le sac nih rian khinhmi khuabawi thawk in sang kip upa vialte le ralkap hlun pawl chungtel si dih ding in peng palik bawi nih nawl a chuah. An duhnak cu sang chungah thil pakhatkhat a can a si ahcun mah phu kha hmaiah a chuak lai. Peng palik bawi zong nih June ni kuli ninga ah a rannak in dirh dih dingin khuabawi sinah cazin a hal. Phu tam ngai dirh a si cang. A rannak in an ti caah a si khawhnak in kan dirh, training zong pek a si lai tiah chungtel a simi pakhat nih khittit ah a chim. Sac nih ram pumpi in mipi ralkap a dirh ko nain hma a kal lo caah atu bantukin mipi himnak phu min in phu a dirh ṭhan hi a si tiah theih a si. Mizoram ah sac ralkap sermi biardur za sarih le sawmruk riat an tlaih. India ram Mizoram kulh ah sac ralkap sermi biardur za sarih le sawmruk riat cu Assemblies Rifles nih an tlaih. Biar a phurtu nu pahnih le pa pakhat an tlaihchih hna. A phurmi bear in India phaisa in tingkhat la thong sawm nga le thong thum le zaruk man a si tiah nizaan June ni kul ni sarih ah Athens Rifas nih cun a langhter. An tlaihmi hna pathum hi Champhai district ah a ummi a si tiah an langhter chap. Bomb an ṭhitnak ah a puak sual i a zammi mino pakhat cu pawngkam mi hna nih sac ralkap caah an tlaih. June ni kul ni sarih Yang Kung, Dakung, Yozana dumpawng inn ah puahkehnak a chuah i minung pakhat a thi, minung pakhat tlaih a tong, tiah a pawngkam minung pakhat nih a chim. Zanlei sang ah puahkehnak a chuah hi a si i a hramthawk ahcun Gas ah an ruah asinain a hnu ahcun bomb chest ruangah a si an theih. Bomb puak ruangah aa hliammi mipi ralkap minung pakhat cu a zaam lio ah a pawng ummi hna nih an tlaih tiah theih a si. Tlaih a tongmi mino pa nih cun ka that lawlaw ko u tiah ṭah buin a chim tiah theih a si fawn. A zammi mipi ralkap pakhat zong inn cungin a zuang i a nunnak a liam tiah theih a si. Aa hliammi pakhat an tlaihmi zong dawr ngeitu pakhat nih a kut a thlak tiah theih a si. Misle kan sermi pakhat hmangin sac ralhrang kan kham khawh hna. Mongwe ramṭhen Yangyang peng ah meter thongkhat tluk hla aa kap khomi lam hla bawmh meithal Kan sermi hmangin sac ralkap pawl kan kham khawh hna tiah PDF nih an chim. Mah lam hna bawmh za le pakhat meithal le a kuan pawl cu June nikulinaga ah hlawhtling ngaiin kan hneksak khawh tiah PDF Ye Nang Yaung nih cun an langhter. Hi mesale sernak ahhin Myoh PDF nih an kan bawmh i kan serh khawh tiah an langhter chap. Hi lam hna bawmpuah meithal pakhat te hmang in sac ralkap pawl cu kan kah hna i hmainawl ngam lo ding in kan tuah khawh hna tiah i uang ngai in an langhter. Camu in Kale lei a rak kirmi sac mawṭaw bawmpuah hnawh a tong. Minung sawmthum hrawng an thi. June ni kul nariat Tamu peng ah sac ralkap motor bomb puahhnawh a tong i sac ralkap minung sawmthum hrawng an thi, tiah PDF Tamu battalion pathum rian ngeitu nih People Springs ah a chim. Tamu in Kalay lei ah a kirmi sac ralkap za hrawng aa telmi motor cu June ni kul ni sarih zinglei ah bomb puahhnawh a si. Sac motor thluan cu Yanlin le Waidot khua kar ah bomb puahhnawh a ton hi a si i sac ralkap motor a tlawm bik pathum a rawk tiah khuami hna nih cun People Springs ah an chim. Bomb puahhnawh a tongmi sac ralkap motor thluan cu Yanlin pipe pawng Waidot khua telh in a pawngkam khua hna ah hriamngan hne in kahthlor in kan kah hna tiah Tamu battalion pathum sinin theih a si. sac ralkap pawl an an buai caah Yandim Phai khuami hna zong an zaam tiah theih a si. June ni kul ni thum zongah sac ralkap mawtaw pawl cu Yandim Phai le Khommaw nunkhua pawngah Tamu PDF battalion pathum nih bomb an rak puah hnawh hna. Mah mawṭaw pawl nih mipi mawṭaw pawl hramhram in an tlaih hna i mawṭaw pakul hrawng he an kal lioah bomb puah hnawh a si i mawṭaw pahnih a rawk tiah Tamu PDF battalion pahnih nih a thanh. Cucaah sac ralkap mawṭaw hi a kal lei he a kir lei he bomb puah hnawh a tong.

Thong hnih kul in hnih June ni kul in riat sac ralkap an rak luh caah Sikan ramṭhen Kale peng chung khuami thonghra hrawng himnak hmun ah an zaam, tiah TVB nih an langhter. Sikan ramṭhen Kale peng Titta khua lei ah sac ralkap pawl an luh caah June ni kul ni sarih zinglei ah khuami hna ṭihphannak inn an khat i an zaam, tiah tlinter khuami pakhat nih TVB ah a chim. sac ralkap pawl khuathlang lei in an rak luh caah zaam a si. An rat cun zeitin an kan tuah lai ti theih a si lo caah zaam a si. Khualuh in innkhawng an duhmi thilri lak an hman caah a him lo. A cheu cu khua hrim ah an um lo. Rem lakah deu i sak in an um. Tinter khuanu pakhat nih khua ah sianginn awn ding in an ra tiah a chim. Khua phungki sianginn ah thazaang zahnih hrawng an um. Khuachung luh in inn khanghnak pawl atu tiang cun an tuah rih lo tiah a chim. sac ralkap pawl cu a luancia May thla thok hrawng ah Tinta khua lei ah an ra i mipi hriamtlai phu he kahdohnak a chuak tiah a chim. sac ralkap pawl an ratnak Tintar khua BEHS sianguk U Chaw Min nai telh in minung sawmthum hrawng cu sac ralkap nih an tlaih hna i khuate sawmthum hrawng an khawng. Tinter khua hi inn thong hnih le zanga hrawng in mipi thonghra hrawng khuasa an si tiah DVB nih a langhter.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.